Салам тусем! Нумайскер пирӗн выпуск чӗрчунсем ҫинчен малалла пырать. Ҫавӑнпа ҫӗнӗ кӑларӑмра калтасем ҫинчен калаҫатпӑр паян. Камсем ши вӗсем калтасем? Пӗр енчен ҫӗленсем ҫине пахош вӗсем. Тепӗр енчен пӗчӗккӗ крокодил ҫине. Элӗкех вара Китай ҫыннисем калтасенчен драконсем шутласа кӑларнӑ теҫҫӗ. Тата темлерех пӑхсан вӗсем ҫине динозаврсене аса илтереҫҫӗ. Айдер лайӑхрах тишкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен, тӗплӗнрех пӗлме. Хатӗр пулсан, кайрӑмӑр. Калдасене те ытти чӗрчунсем пекех нумайрах ҫулла куратпӑр. Вӗсем пӗчӗкки те симес тӗсле яланах курӑксем хушшинче чупса ҫӳреҫҫӗ. Вӗсем икӗ хутчен хӳрисене ӳстереҫҫӗ теҫҫӗ. Ҫак пӗлтереш хамӑр тӑрӑхри калтасене килет. Халӗ вара Айдыр кескин тӗлӗнмелле калтасем ҫинчен пӗлтерсе хӑваратпӑр, танлаштарса пӑхма.

ресничный геккон зеленая игуана калта вӑл хитре те тӗлӗнмелле чӗрчун пирӗн тӑрӑхри калтасем вӑрӑмӑшӗ вунӑ ытла сантиметртан пуҫланса ҫирӗм ытла сантиметра ҫитеҫҫӗ калтасен ачисемпе амисен танлаштарӑвӗ пур ачисем ялтӑркка та хитре те спесӑрланнӑ амисем вара тӗксӗмрех тӗспе ҫӳреҫҫӗ анчах пурте мар Паянхи кунпа ҫӗр ҫинче пурӑнас пилӗк пин ытла калтайсем. Вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем кӑна хӳрисене пӑрахма пултараҫҫӗ. Чӑнах та, калтайсем хӳрисене татма пултараҫҫӗ. Анчах вӗсем татаҫҫӗ пӗрер хут кӑна хӑйсен формисенче. Нумайрах вара калтайсем хӳрисене татаҫҫӗ хӑрушлӑх вӑхӑтра. Хӳри татӑни вӗсен ыраттаракан процесс. Пӗр-пӗр чух пулма пултарать. Калтасем иккӗмӗш хутчен те хӑйсем хирӗсене татма пултараҫҫӗ. Анчах ҫакӑн хыҫҫӑн вӗсем вилеҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкра пулкалать урасӑр калтасем. Хӑшӗсем ҫӗленсем пекех курӑнаҫҫӗ. Ҫӗленсемпе танлаштарсан калтасен куҫӗсем хупӑнаҫҫӗ, куҫ хупанкипе. Раҫҫейре чи анлӑ сарӑлнӑ калта вӑл ҫивӗч е хирти калта, ячӗ вӗсен пӗрех. Калтасем вӗсем амфибийӗсем, Ҫак сӑмах пӗлтерет Ертӳн шывра та пурӑнма пултарать тата типе ҫӗр ҫинче. Хирти калтасем вӗсем обжорӑсем. Мӗн кураҫҫӗ хӑйсен ҫулӗ ҫинче, пурсене те ҫисе яма тӑрӑшаҫҫӗ. Тӗслӗхрен, ӑмансене, эрешменсене, улиткӑсене, лепешсене, шӑрчӑксене, тӗрле хуртсене, вара хӑйсен представителӗсене те ҫисе яма пултараҫҫӗ. Калтасем хӑйсен нумайӑшӗпе всеяднӑйсем. Ҫакӑн пирки вӗсен ареал обитанийӗ вӑйлӑ ӗрчесе сарӑлнӑ. Калтасем хладнокровный выльӑхсем пулнӑ пирки хӗвел ӑшшине юратаҫҫӗ тата хӑвӑрт пытанмалли вырӑнсене кӑмӑллаҫҫӗ. Сунар вӑхӑтӗнче калтасем ҫӳлерех вырӑнсем шыраҫҫӗ. Таврана лайӑх сӑнаса пӑхма. Икӗ куҫӗпе тимлен пӑхаҫҫӗ таврана тата вӗсен виҫҫӗмеш куҫӗ те пур. Теменной глаз, теҫҫӗ вырӑсла. Ҫакна условно куҫ тесе пӗлтернӗ. Виҫҫӗмеш куҫӗпе калта мелкесене асӑрхать. Виҫҫӗмӗш куҫне калтасен защитный механизм тесе шутлама пулать. Мӗншӗн тесен сыхланмалла япаласем темех ҫук вӗсен. Сӑмахран, шипӑсем, хӑрушӑ чернисем шӑлсем. Ҫавӑнпа та виҫҫӗмӗш куҫе вӗсене сыхланма пулӑшать. Калтасен пӗчӗке размер пирки наркӑмӑшӗсем питӗ нумай. Ҫавӑнпа та вӗсем частарах тарса пурӑнаҫҫӗ. Ҫаплах вара хӳрине пӑрахнӑ палли коллег защитный механизма пӗлтерет. Мӗншӗн тесен хӑрушрӑхра тискер выльӑх хӳрипе те апатланма пултарать. Хӑй калти вара унтан сывӑ юлать. Тата интереслӗ пӗлтереш, калтасем тапӑннӑ чухне сиксе апатне ҫӑтса яма та пултараҫҫӗ. Калтасен активность вӑхӑчӗ шӑрӑх вӑхӑтра пулса иртет. Вӑйлӑра шӑрӑх пулсан частарах чупса ҫӳреҫҫӗ. Тепер интереслӗ пӗлтереш, калтасем питӗ вӑйлӑ шывра ишеҫҫӗ. Тӗрӗсрех шыв айӗнчен мар, ҫиелтен. Калтасем хӑйсен территорине тимле сӑнаса пӑхаҫҫӗ те сыхлаҫҫӗ, ытти калтасене хӑйсен участокӗсенчен хӑвалаҫҫӗ. Тата калтасем ытти холоднокровный выльӑхсем пекех хӗлӗне ҫывӑрма выртаҫҫӗ. Ҫывӑрнӑ вӑхӑтӗ вӗсен виҫӗ-тӑватӑ уйӑха ҫитет. Туй вӑхӑчӗ калтасен ҫуркунне пулать. Ӑшӑ вӑхӑтсем пуҫлансан калтасем хӑйсен киви тӗрне пӑрахаҫҫӗ. Вара ачисем хӑйсен илемлӗ те хитре тӗсӗпе амисене илӗртеҫҫӗ. малалла несӗлсем тума. Калта амисем ҫӑмартасем тӑваҫҫӗ несӗлсем тесен. Платӑран пуҫланса вунпилӗк ҫӑмарта тума пултарать. Калта ами ҫамрӑк пулсан сахал ҫӑмарта тӑвать, анчах аслӑ пулсан тепӗр май. Пӗрер тӑнӑҫ вырӑн тупса ҫӑмартасене пытарса хурать те пӑрахса каять. Пӗчӗк ҫурисем хӑйсемех ӗрчеме пуҫлаҫҫӗ, амӑшӗ вӗсене пӑхмасть. Пӗтӗм калтасем ҫӑмартасем тумаҫҫӗ, хӑшӗ-пӗрисем сывалла ҫуратаҫҫӗ. Та-да, килте усрас тесен ҫак чӗрчунсене йывӑр мар. Террариум туса парсан вӗсене тата ҫитерме манса каймасан вӗсем сирӗншӗн ҫывӑх юлташ пулма пултараҫҫӗ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пама мӑнсангай. Чипер йӑлӑр, туссем.